ya moya wa mina wa vaviseke ngopfu a ni tivi why xin'wana xin'wana xo ba nhloko leya mina leyi timhaka ta ku durha ka loyi mavasi o hi tikombi swona va n'wi twa hi dimelve va n'wi twa hi tlontloni swi fa mona swi fa mona mani wo lungha vona va ta hanya hi laha ku nga kona mani loko ri ku na munhu a nge na nkoloto a ni byele n'wi ri hela hayi va thula mavasi vona a va nga fi
Dai to tsabanza. Uma ufuna mali wekulukumba usuyini lo. Lexi lo vundzela. Eh a ni kha ni yingisela mahungu a ni Mm. ka SABC radio. Ndo. Eh Mm. tolo. Eh, eh, eh.
Ba ku eh kokwani Mevasi se va pfukile ka khombo. Eh, Se ni nga ni ni nga swi tshembi kahle. Wena ni se ni pfulela TV ka SABC 3. eh.

mi nga mi nga yingiseli mahungu hi ri pfulelani hi ta twa ta ku lova ta ku pfuka ka yena loyi xintluruntluru loyi mani hi pfulelani mani i ri sweswi va nge tlangi
abgal abgal i faneke ya xava nyimpfu ya kuyini se hi ta celebrate hi tsaka hi nge ringani homu ku laveka homu swa swa ndyangu nkhegulu

mara a va va va a va hembi na switsongo loko va ma hlaya vanhu yo hemba i sabc va va hembi lava yo loko va za va ma loko va hlaya vula mhaka hi yona a va nga ta famba va hi vulavurisa mavunwa vamani loko hi famba hi- Vama.
hi- hi- hi- SABC. hi- hi- hi- hi pfukile mane sabc Mm. 85 years va kha va- Wemba tswatsi. Eh. Mm. phela loko mi ni xave ringi leyi mi rivele ku xava leswi a swo hlantswa hi swona eyi a ni lavi ku yi onhaka
hi ta swi tiva na e phela swi gole swo hlantswa hi swona Mm. ni lava ku yi tshamisa sweswi ha na ku tiva wena Eh, Eh, hi phela hi fanele hi ya xibedhlele mundoko na ku rivala
mhaka
a ni va phaphamima se Hmm, phaphamima se mi basa a ni tivi nchumu Ah, n'wina mi tshamaka mi yingisele rhadi hawu swi hlayiwini hawu Hmm, hawu himpela I pfukile himpela Mevasi na? Ho fane hi ya kona mundzuku.
Awu shame.
E. Shame. Eh wa tiva ku yini mina ni khensa SABC. Hey. Eh na loko va ku yi tlangela eighty five wa malembe ya vuhaxi i ntiyiso because i mani a ta khavhara xitori xa Mevasi. Hey. A va ta ku mani. Ma swi tiva ku swi ni tsakisa hi yini? va ya na le switandini le kule kule makorhweni le awu shame Mm.
yo ena ni swi rivele swa 85 years ma swi tiva Mm, mm, Eh. mm, mm. ene leswi va nga swi hlayisa swona ne a ku na laha ku nga sala Hayi, ka man. radiyo ni swi twi ka Hayi, tv ni man. swi vonini himpela yi hloniphiwile ku tlula na mpimo um se loko swi te tani hi yi endlela yini hina vanhu yoho sabc
SABC mi nga yi kota phela SABC i mfumo papa hayi mhani
vanhu va fanele va tshama va yingisele SABC mara i minister lowa nyuwani loyi i loyi Nchaveni wa hi tekela enhlokweni ha ngopfu swi nge endlekanga yini nchumu. Oh, shame.
Mm, ko va hi ku swi la hi tshama hi yingiserini ku hayi swi nge endleki ku ta va ku na swin'wanyani njhe ha n'wina vo tiva swilo
phela vanhu a va swi tivi ku tiko leriwani khale ka matiko a hi ri hava na vuhaxi na byihi heyi lowa ku nga ri vakulukumba lawa Mm. awu shame mi mi mi ti vona kahle kwala
hayi na khensa kata mina mara ni byeleni la
loko a ku ri ku SABC a yi kona a ku ta humelela yini mara la vutomi bya hina enkarhini wa sweswi wena ni ku byerile a na wu hambi ala hi lwela remote a hikuva hi ku mina a na ni nga swi twisisi swo hi tshama hi langute mahungu hi tshama heyi n'wina u twa ku hi ta dlayiwa hi nga swi tivi ku vanhu vanhu va le ku tsutsumeni hi pfulelani mahungu wa ha ri vati ku tshama me ni ya vona SABC news Ha kambe wena. A ni hi ta hi ta hi ta swi hi ta swi vona a hi tshamenyana ka. A ni lava ku hetisa ku sweka.
Wena i sungurile. Ha wa mina.
A ni hole ku rhandzaneni kunene papa yini. I ku sweka ka yini na?
Hayi. Ku rhandzaneni ka eh, mi nga yi rhandzaku ka hi hi ti twisa mucato ka okay a hi tshami ke heyi mara ne um mina lexi ni xi rhandzaka hi sabc ne Mm. um hi leswi yi nga ndlisa swona loko yi tisa um lava va va- vo vo rhangela xitichi mori especially la ka ka munghana lonene Eh. ha va phephenyani va loyi eyi mani n'wansati loyi wo sungula loyi a ri station manager eyi eyi eyi Mm. eyi.
kambe mani i- i- i se smart hayi mani u kona mani mapula yes mapule wa xivongo xo saseka ma ri ri mani mbalati mbalati na tsakani baloyi e ene ku ta va na ti-program show phela eya um eya eyi loko va vuyisana letiya ta khale heyi a ni va le ku ringeteni ku kula ku tsundzuxa vanhu ku yi suka kwini yi ya kwini kumbe a hi ta twana va ta vutomi e kambe a va kwi mani papa lavaya ka radio tsonga e mani mani mani- robert khosa Aha.
eyi a ni va lava njhani papa lava ya mina hambi munhu o suka a famba a ya kwini na kwini tiko le le ni taka hi ko le le henhla hi thekinoloji ma a leswa radio ya le ka SABC ya ha ku ni byela ku a pfukile Mavasa ni ti pfuneni hi ku baleka ku rhwefu hayi ku rhwefu wa vona loko rado yi kota kusuka Johanna yi tlula na libombo yi ta nghena le yi ni ntamu. yi ni ntamu SABC phela leswi ni swi vonaka sweswi ni swi twaka ka thelevhizini hi swona hambi va sa pfuki ka radio hi swona ka switichi leswin'wana hi swona why mara va na technology yi ni ntamu SABC ya hambi ni ri kwala kaya na yi twa kwala Musambiki. ena yi fofori yi tsha kahle ba ni va twa va karhi va hlaya kahle ni mahungu ya kona va twala kahle loko ni nga nananga musi ni ta la kaya a ni fambi ni swi lava ni ya endhawini ya vona ni hikuva ni sungula ni hlambisa
two one go Bonjisi mina a ni voni nenge xihoxo swilo leswi a ni nga swi endla ene vhelevhele movha wa karolini i xikorokoro e a ni ali babes mara vona titsongahapi ku tisola ntsena a wu nge lahlekeli hi nchumu okay ni fika ni ku yini ka karolini ni ku ni kombe ku rivaleliwa hikuva mi ni kha ni famba hi movha lowu nga hanyi ni ku yo endli sweswo mina
okay ni byeli la loko wena ni nga lavi ku kombela ku rivaleriwa mina na wena hi ta vuyeriwa hi yini a wu swi voni ku ta tshama gwa ku holoviwa ivi swi kanganyisa vukati bya mina na wena fara boncisi wa tingisela loko u vulavula
vona babes hawa phela loko i ku sori a swi vuli ku i ta va i ka hi swi mina ne Loko ni wa va n'wi ni khandziya khuntisa swinene.
musi ya hi hi ku ku hi hambana na yena because yena i ta tshama a khomelele kwalaya
okay ka leswi swi nga endleka xikarhi ka mina na karhi leyi u vona mina xihoxo Hi? mina a hi xihoxo xa mina ku va ni kha ni famba hi movha wa kahle boncisi a hi xihoxo xa mina ene loko karolina a ri na xikorokoro i xihoxo xa wena u nga nuna wa yena a wu fanele u n'wi xavela movha
mara wena come on hawa a hi vulavuli ntiyiso ku va rhongo i rhongo ne a wu lava ku ta n'wi xayinela ene wa ni jampisela because mina ni ku xavele movha a hi va ka mhani ku ri wena la ku ta make sure ku karhi lena a swi tiva ku hi mina ni nga xava movha a wu tsaliwangi movha wa mina boxisiku wo nga wu xava ya mara a wu fane nga yi blokangi mara ni tshike ni enjoy i movha wa mina na sweswi ni vula swona a ni nge kombeli ku rivalelo a ni n'wi koloti nchumu mara loko ri hi la ku mina na wena hi ya mahlweni endla leswi ni ku byelaka swona wa ni twa wa ni twa na ni kala you have to apologize ni apologize ka un'wana n'wansati mi ni nga n'wi endlelanga nchumu loko a ku ri ka wena at least a swi ta twala hayi karlina
wena nkani lowu nga na wona ne wu ta hi hambanisa I'm sorry ke sorry a ni fanele ni nga swi vulangi leswi ni nga swi vula I'm sorry babes